Elske Kampen hat koartby har fyfde dichtbondel útbrocht by de Afûk. De titel is suver wat mysterieusk, N. trije fiifenfyftich, mar dat is net oars as de dyk N. trije fiifenfyftich. Dêr is hja nammentlik gauris by delrûn en hat allerhande foarwerpen fandele dy't har oansetten hawwe ta it skriuwen fan de gedichten. Hiele tafallige fynsten dy't har oanset hawwe ta ferzen. Dat is net allinnich mysterieusk, mei't men net wit wat der útkomt, mar ek in nijsgjirrige wize fan it meitsjen fan in dichtbondel. Lit ús dêrom alderearst it earste gedicht der by pakke, dêr't se yn skriuwt dat se suver twongen waard om de gedichten te skriuwen, mar ek hokfoar twifels oft der by har opkamen. Dat earste fers hjit fan Opgong. Opgong. Ik fyn in letterteken yn 'e berm. Dat fan in koarte klank is it dy't lippen maklik meitsje. In mûle is it dy't my ropt, krij my op do, brûk my by watst skriuwe wolst. Wurden mei myn lûd sil ik dy toane. Ik hâld my dôf, net skrikke wol ik fan in sizzen dat sa'n teken earder wit as ik, net my yn dy strûp fertiizje. Want dy klank en ik, hoe fine wy elkoar yn in suver wurd? Klinkt honger minder hol as ik krekt iten ha? En wat as ik gjin boadskip wit, inkeld sammelje en stammerje en boartsje kin, de wurden los fan lading sjoch? Hoe fine wy elkoar by nacht en lampe, as skriuwen wier as libjen en werklik as it eigen lichem wurdt? De wurden yn myn hân dy't skriuwt it langstme lizze om stien en stof, bern en blom ta werklikheid te streakjen. Ik fyn in letterteken yn 'e berm. Wêr bringt it my en kin ik noch werom nei earst as ik dêr ienris bin? Dy twifel oer it al of net ûnder wurden bringe kinnen is eat dêr't sawat alle dichters mei behept binne. Dy twifels komme letter yn 'e bondel werom. Yn it gedicht 'Trochgong' liket se oer dy earste twifels hinne te wêzen, mar se rint dochs noch tsjin har tekoartkommings oan as se yn 'e lêste rigels skriuwt, Mar wat ik fyn, wurdt net fan my, want wider is it dêr en djipper as wat ea ien omfiemje kin. De goede harker hat al yn 'e gaten dat dy twa ferzen in titel hawwe dy't in soad op inoar lykje, opgong en trochgong. De oerkoepeljende skiften hjitte ek sa, It lêste skift hat de titel Utgong. Dêr sit in dúdlike opbou yn en sa kriget de bondel struktuer. Dat net allinnich. By alle trije gedichten hat se by in rûn foarwerp skreaun. De earste en de lêste lykje sels itselde te wêzen. Lit my ek it lêste fers foarlêze. Leave letter O. Dat ik dy fûn tusken drek en gers, do as warleas wêzen as in rop, in god, as wiesto der om doch, ik kriich dy op en fage smoargens fuort, Lyfke, sûnder libben wiesto yn myn hân. As begjin en ein, as iensellich dier hiest oan dysels dyn sletten stal genôch, en helder en folslein wiest as de moanne, Ik fûn en wreau en skreau dy en wat ik sizze koe kaam foar it ljocht. Dat ik dy seach, tusken stof en grús. Sa hol wiesto en los en dyn fertroude namme likest kwyt. Ik naam dy mei en, droege wietens ôf, freegjend each dat nei my seach wiesto yn myn hân, Do brochtst my nei it lânskip dêr't ik, swalkje kin, dat my fanselssprekkend ta libben bringt, dêr't nachts fan skriuwen it fûlste brânpunt is, om dalik moarns myn leafste darlings dea te dwaan. No is it net sa dat alle ferzen oer de dichteresse en har oanpak geane, krekt net. De iene kear komt it gedicht dúdliker út it foarwerp wei as de oare kear, Mar ast in hân op de fynst leist en dan it gedicht lêst, oerlibbet dat gedicht it skoan op himsels, om't Kampen fansels net spesifyk oer de fynst skriuwt, mar it besiket it universeler te meitsjen. Binne wy minsken ek net skansearre, om mar net te sizzen fan net folslein? Of kinne de ferzen wol los fan de fynsten lêzen wurde, ôfsjoen fan it feit dat dat de bedoeling fan de skriuwster is? Elmar Kuiper hat de bondel ek besprutsen foar de Ljouwerter Krante en syn krityk wie krekt dat de dichteresse in petear mei harsels hâldt, mei it objekt as kroade. Ik soe sizze, oardielje sels. Frij. Der wie ferlet fan my. Ien hie neitocht oer myn stal en doel, kleur en eigenskippen, oer wat ik dwaan en wêr't dat tsjinje moast. Passe yn in hân, tille en skinke, eagen streakje. Sterke boaiem hie ik, oerflak dat goed drage koe oant alles, foel en ta behindich achterbliuwsel bruts ik. Net langer kin ik wêze yn 'e beskutting fan myn taak. It wurk is dien, der is gjin hân dy't grypt, each dat siket. Neat is der as ik my kear, gjin print bliuwt achter op it oerflak dêr't ik krekt noch lei, yn gjin ferlet kin ik foarsjen. Warleas bin ik, toan de rûning fan myn skurte, râne fan skamte as residu fan in ferdwûn bestean. In suggestje bin ik, romte ta projeksje, ta metafoar en dêrmei fûgelfrij. Mar ik bin soeverein, los fan ferline of bestimming lis ik hjir, inkeld mei myn glâns en bôge, Ien betocht en brûkte my, bruts myn ferskining en liet myn wêzen frij. Der falle hoe dan ek in soad fynsten yn de poëzy fan Elske Kampen te finen. Minsken dy't wolris faker wat fan har lêzen hawwe, sjogge dat foarm en lingte typysk Kampen binne, mar ek mei sinskonstruksjes as, Oer wegen ljocht as wytkalk rinsto, kinst de dichteresse der fuortdaliks út. Mei oare wurden, minsken dy't al graach oer de Kampen har poëzy meie, sille net teloarsteld wurde mei N trije fiifenfyftich. En minsken dy't noch net wat fan har lêzen hawwe, sille ek net teloarsteld wurde.